Haleluya haleluya na namuntlha hi ya eritweni ra Xikwembu swin'we hi ya hi ya langutisa eka tinhlayo 22 laha hi ya ku ya kuma xitori xa Balaku na Balamu xitori lexiwa xi ni tsakisa ngopfu ni xona n'wi vo tala xi ta ku ku mi tsakiseni hi ku loko hi ya hi ya nghena endzeni ka tinhlayo 22 hi ya hi ya kuma leswaku vana va Israel a va huma hi le Egypt va ri karhi va endzeni ka the promised land eku fambeni ka vo va fikile etikweni ra mowabu va rhanga va fika va khempa kona loko va fika hosi ya mowabu ku nga balaka a sungula ku swi vona ku ku fike vanhu lava ivi va mowabu hinkwavo ka vo va sungula ku complaina va ku ye vanhu lava no no no no no na va midyani vanhu lava va tele lava va ta ta va ta hi tekela swilo swa hina va hi chavisa rito ra xikwembu balaka a rhumela e, e, e, e, e, e vamidyani vo karhi a rhumela na vamowabu vo karhi a ku fambani mi ya ka balamu mi ya mi ya n'wi byela leswaku a ta a ta rhukana vanhu lava a va rhukane leswaku va ta ze va famba va suka va famba rito ra xikwembu loko a ha swi endlise sweswo vakulukumba lava ya va famba va famba va tlhela va lunghisa na mali ya ku hakela vungoma bya balamu rito ra xikwembu loko va ya va fika kwale va fika ka balamu balamu hi rume hosi balaka u ri tana wena u ta u ta rhukana vaisrayele hi ku wena lava u va rhukanaka va rhukaniwa ene lava we va katekisiwaka va katekisiwa rito ra xikwembu balaka ku ta mi hlamula mundzuku tshama ni nyama kwala and then loko se manjhe a ya ku mahlweni ka xikwembu xikwembu xi ku ka yena xi ku sweswi a wu yi ka helo u ta vulavula ntsena leswi wena i rhumiwaka hi mina rito ra xikwembu a va hlamula a ku mehe a ni ti famba ivi loko va tlhela balaki hi ku a ri na na ku tiyimisela ka leswi ye a lava ku swi endla swa ku rhukanisa vaisrayele rito ra xikwembu a rhuma a tlha va tlhelerisa se va tele loko va fika le balamu a ku nda mi hlamula mundzuku kutani mundzuku xikwembu xi ku ka balamu Xi ku, Sweswi na ku pfumelela ku u ya, mara wehe i ya vulavula ntsena leswi i rhumiwaka hi mina. Kutani loko a lunghisa a teka donki ya ya khandziya, yi fika kun'wanyana donki a nga swi tivi ku donki yi vona ntsumi. O vona onge ti yi vhika swo karhi, yi n'wi wisa yi n'wi vavisa. Ivi manjheni a a a sungula ku bukutela donki liya ku ringana kanharhu. Rito ra Xikwembu hi loko se a yi vona ntsumi liya se yi aphyara, kutani yi ku ka yena, yi ku, Famba! u ya vulavula leswi i rhumiwaka xikwembu it was a warning when he arrived eka balak balak a ku ka yena a ku ehe u endlile u nga fika famba u ya rhukana vanhu lavaya va rhukani va ta kota ku famba la ivi loko balam a yima a vulavula mikateko ehenhla ka vanhu lavaya ivi a n'wi teka a tlhela ku a hi fambi u ya yima ka engele yin'wana he ni ri rhukana vanhu lava va rhukani vanhu lava saze va famba ivi loko bala mapfulanomu a vulavula mikateko nakambe balakazi a kwata ku kasi se ku endleka yini ivi balamu a ka yena a ku ni vulavula ntsena leswi xikwembu xi nge te ni vulavula swo a tlhangeta ku mikateko namuntlha ni na ku ya vulavula mhaka yin'wanyana leyi namuntlha hi tivilerisaka ngopfu ehenhla ka yona hi tivilerisaka ngopfu hi vanhu lava hina yimani mi byela rito ra xikwembu ri hi dyondzisa kahle leswaku balaki ye a vaviseka hi vaisrayele vaisrayele a ku nga vuriwi nchumu hi vona leswi vulaka leswaku a va ha yimile eku tshembeni ka vona ka xikwembu ene vaisrayele a ku ri va hlawuleki va xikwembu balaki xihoxo lexi a nga xi endla a ku ri ku a nga swi tivi swa ku u nge pfuki u rhukane munhu loyi a nga hlawuriwa hi xikwembu xikwembu xi ta cinca pulani ya wena xi ya va katekisa because you cannot curse whoever is already blessed in the presence of the lord hi yo mhaka munhu loyi a ri na ku vilela a ku ri balaka vaisrayele a va nga vulavuli hi ku vilela ka vona ri rito ra xikwembu loko semanjheni a vitane balamu a swi vona ku ri balamu a nga endli leswi a swi lavaka a tsundzuka ku vakulukumba lavaya va nga hlangana va n'wi hlanganele va tele hi ku a va ri va mowabu ku ri na vamidiyani va n'wi va hlanganele vaisrayele va va humesa na mali ya vungoma va meka sure leswaku ku fane ku he swi hela vaisrayele va rhukaniwa va nga ha pfuki va humelele ka nchumu mara ri vito ra xikwembu hambi va humese mali liya va ya va tlhela va tlerisiwa va ya xikwembu xi tlhela xi ya vulavula mikateko ehenhleni ka vona xi humesa na ntsumi ya ku lerisela ku ri go and do the right thing wena balamu namuntlha endzeni ka vutomi bya hina tanihi vaisrayele va tele vana va xikwembu lava va nga ni valala lava va lavaka ku vona ku hela ka voho but they forget one thing that they can never ever curse someone who's already blessed valala va wena n'wana mhani hambi vo humesa mali yo tanihi kwini to try and curse you god will turn their curses into blessings hambi va ku lwisa ku fika kwini but you are a chosen child of god wena a ku na nchumu leswi va nga pfukaka va swi kotile endzeni ka vutomi bya wena xa swi kota xikwembu ku teka munhu a nga na makungu yo biha ya ku lava ku herisa un'wana xi n'wi yisa eka ndhawu leyi a nga ta fika a katekisa munhu loyi a nge i nala ka yena hikuva munhu loyi i tshembekele xikwembu naswona i tshamile etintswelweni ta xikwembu a rivele balaki leswaku vaisrayele hi lava nga hlawuriwa hi xikwembu a rivele leswaku ni ka riendzo leri va nga ka rona swi nga endleki va famba na xikwembu matshan'wini ya kombela tintswalo ka xikwembu ku vanhu lava xikwembu ni tsetselela va nga hi onheli a ku yini a va famba there are people lava andzeka vutomi bya wena va lava ku vona swaku ku hetisiwa ka vutomi bya wena va lava ku vona makumu ya vutomi bya wena va lava ku vona ku onhaka ka swilo swa future ya wena mara xikwembu n'wana mani xi ta ku sirhelela ku fana na vaisrayele xi ta va endla vanhu lava tsutsumela ka vo va lava ku pfuniwa vutomi bya wena va ku katekisa matshan'wini ya ku ku rhukana u nga tshuki u vulerile kambe be still u tshama etintswalweni ta xikwembu be patient and be honest emahlweni ka xikwembu u swi tiva swa ku xikwembu xi ta ku lwela u nga tshuki na siku na rin'we u tshamile u vona onge xikwembu a xi le ku kulweleni a wu swi tivi kumbe xikwembu already xi le ku hlangahlanganiseni ka vana lava wa hi tinhloko lava twaka onge ti va la ku heta vutomi bya wena xi va tshika va humesa ti-thousand na ti-thousand va ku hi la ku n'wi vona a file xikwembu xi hundzula sirha leriya leri u nga ta nghena vo hayi wehe xa xi hundzula mindzuka leyi lava ku vulavulaka yo mikateko i xikwembu xa ku tshembeka xa swi kota laniwa hi dyondza hi matimba ya xikwembu leswaku xikwembu xi na matimba ya ku tlula vanhu va misava balaka a ti vona a ri hosi mara a mowabu ntsena a nga ri hosi ya misava balaka a tiva leswaku balamu na yena i na matimba mara u va na matimba ya ku endla sweswi ya endla swo mara hayi matimba ehenhla ka xikwembu swi e swi kona leswaku vanhu va tivona va ri na matimba lamakulu ya ku nga ku va nga endla swilo mara a va na matimba ya nchumu emahlweni ka xikwembu valala va wehe a va na matimba nchumu ya ku hlula xikwembu rito ra xikwembu balamu na yena a swi twa ku ri ya se i ku vulavula xikwembu xa n'wi rhuma va n'wi tele na mali va n'wi kombela ku a ya rhukana e, e, e, vaisrayele mara xikwembu xi ri fambo ya vulavula leswi ni nga ta ku byela swona leswi kombisaka swa ku loyi a nga na rito ro hetelela endzeni ka vutomi bya yena i xikwembu loyi a nga tivaka ku ri ku ta endleka yini vutomi bya yena i xikwembu laha ni yi dyondza hi matimba ya xikwembu lawa ku ri xikwembu xa swi kota ku cinca ndzhuka ni hundzuka mikateko xikwembu xa swi kota ku cinca pulani ya nala xi endla leswaku yi hundzuka swilo leswi nga feyila khale ku ya ku ya humelerisiwa makunge swona a ni hakeli rito ra xona ra vula ri ri emakunge ya xikwembu ya ku humelerisa nga ri ku yi dlaya u nga tshuki u chavisiwe hi valala va wena hi ku xikwembu loko xi ku xi ta kumela eka second chronicles ni vula 20 xikwembu xi te xi ta ya xi ta ku lwela wena u ta yima u ya u ya langutisa the same as 14 mara hi twa hi chava hi twa hi nga ri na ku pfumela yimani ku byela xitori lexi nga endleka etikweni ra mowabu hi ku balak a ri sure swa ku leswi ya nga hosi balam i ta cinca marito ya yena mara balam a swi tiva swa ku ku na hosi leyi nga na matimba ehenhleni ka matimba hikuva ku nga hosi xikwembu xi nga le katilweni a swi tiva swa ku ku na mivumbi loyi a nga n'wi nyika matimba lama a ri na woho va ri loko va humese va humese mali ya vungoma bya yena leswi vula swa ku a va n'wi phahlalela swa ku a za a ya endla leswi a fanele a endla swona a va n'wi khinsamela leswaku a ya ya endla leswi a endlaka swona mara a swi vona ku mali leyi a hi nchumu compared to the power of god a swi vona loko a famba xikwembu xi ye xa n'wi nyika sayini xi n'wi diripanyana la ndleleni hi mhaka ku wa ntsumi swi lava ku vulavula xikwembu a xi lava ku vulavula eka balamu leswaku a ya a ya cinca makungu ya balamu ku ya hundzuka makungu ya xikwembu va ta famba siku rin'wana vana lava wena va ku va ya ku heriseni swa vutomi bya wena kasi va fika ka ndhawu leyi va nga ta ku tshunxa hi laha ku nga heriki hikuva xikwembu xi yima na wena if god is with you who can be against you no one u nga vileli n'wana mhani yana mahlweni u khongela xikwembu wena xa ku tiva xi tiva na tinyimpi leti i nga na toho xi tiva ku tshembeka ka wena xi ta va xavisa vana lava wena just imagine yena a ri one a khumbeka na vanhu va yena mara vaisrayele a va nga ri ka swona swilo sweswo vaisrayele va ri a va tele loko bibele yi vula if a ku ri munhu un'wana a ku ri vanhu van'wanyana i nge already se va ri tipulanini ta ku lava ku jikijelana na balami va n'wi endla swin'wanyana swo ka swi nga tivakali mara ri rito ra xikwembu ri lo hi byela ntsena laha masunguleni ka 22 ku vaisrayele va lo fika va gova a moab that was the only thing that we heard about the israel loko a ha sungula mara hale ndzhaku ala ya ya twa hi ta pride ya balak hi ku balak a ri na pride ya ku lava ku herisa vaisrayele balak a ri na pride ya ku hi ku ya ehosi i na matimba ya ku lava ku tlhantlha balak a swi vona swa ku i tshembe balam mara vaisrayele a va tshembe xikwembu vaisrayele a ku nga ri na laha a va tsutsumela kona ku va xikwembu xi va hlulela nga ku na n'wi vona loko a fanekele a kuva va rhukana xikwembu xi ku vulavula mikateko a ku mikateko pa mbilu ya balaki yi toveka ana a phinda xikwembu xi ku mikateko a vulavula mbilu ya balaki yi twa ku vava i mhaka ya ku greater is he who's inside of us than the one in the world they can never ever fight grace and win hambi vana lava oe va ri va na matimba ya ku tanihi kwini hambi va dume ku fika kwini leswaku voho va va swi kota mara emahlweni ka xikwembu they are nothing do not be shaken do not be worried about the people who are fighting your life a va lwi na wena va lwa na xikwembu and they will see god's vengeance they will see god's power va ta vona xikwembu xi ku lwela va nga swi tivi ku swi endlekise ku yini va ta vona xikwembu xi ku hlamula va ri karhi va humese mali yo tala va ta vona xikwembu xi ku tsetselela va ri karhi va ringetile ku lava ku ku herisa but they will fail hi ku you serve a living god you serve a god that never fails our god doesn't wear flip flops a xikwembu xa hina a xi mbali bemuda xi fambela misaveni ku fana na mina na wena xi pfaku xi khomela vanhu e, embilwini ya swona xikwembu xa hina heis able ku va xi endla swa matimba xa swi kota ku va tshika va kunguhata va khoma kungu hi wena va ze va heta mara eku heteleleni ka vo loko se va ku va ba xigandlu xikwembu xi susa xa xa ba xa xo xigwandlu u humelela u ta humelela vana lava ri kona that's what the bible yi vula in, in, in, in psalms 23 i think it's verse 5 yi ri xikwembu xi ta hi dekela tafula hina vana lava hina va langutile i mhaka yini na i mhaka ya ku tafula ra wena ri dekiwa hi xikwembu ku humelela ka ku le mavokweni ya xikwembu we ku tshunxeka ka ku le mavokweni ya xikwembu eku hlula ka ku le mavokweni ya xikwembu lava va lwaka na wena swo swi endla xikwembu ku va lwa na wena ku ri va kota ku swi tiva swa ku va nge pfuki va lwa na matimba ya xikwembu va wina va nge pfuki va lwa na nyiko ya xikwembu va wina va nge pfuki va va va lwela ti-blessings ta xikwembu va wina they can never case god's blessings upon your life they can never ever try to destroy ya hambi vo ringeta njhani hambi vo ya kwihi hambi va ku tsemakanyela mananga na mananga they will never succeed hikuva wena wa tshembeka eka xikwembu and u hlawulekile mahlweni ka xikwembu hambi va nga ku ta hi leswa njhani mara xikwembu loko u xi tshembekela xi ta ku tsundzuka loko u xi tshembekela xi ta ku komba tintswalo xi ta xi ya tihundzuluxa tipulani ta vona hi ku ni vona nga ku loko balamu a fika swi tikomba onge vaisrayele va nga swi tivi ku yi ta fika endla yini mara o fika wo vulavula mikateko vo kumbe va tibyela ku te hi ya mikateko anakeli ku already xikwembu xi lo swi cinca laha va nga swi voni na wehe swi kona leswi xikwembu xi swi cincaka endzeni ka vutomi bya wena leswi we i nga swi tiveki don't ever tell yourself that god is not fighting for you xikwembu xi le ku kuleleni n'wana mhani u nga pfuki tibyele ku ri khale ni kha ni khongela ku endleki nchumu xi ku lwela tinyimpi leti we i nga ti tiveki leti loko u ti tiva kumbe i nge ku ri khale u khala u kholapsile u nga swi tivi ku ri u ta swi endlisa ku yini be patient and wait on the lord because god will never leave nor forsake you god will never ever allow you ku va u helela emavokweni ya tinghala xikwembu xi ta ku ponisa ene xikwembu xi le ku ku lweleni be still and know that is god be still and courageous yima u tiya u va na xivindzi u swi tivi swa ku xikwembu xi le ku ku lweleni ka tinyimpi leti we i nga ti voneki who knows maybe for you to reach that point leyi u nga le ka yona a ku ri ku a ku ri na nyimpi mara xikwembu xi ya hundzuluxa makungu e makungu ya balak xi ma endla makungu ya xona you do not know ku va u fike kwala u nga fika kona ku ri u tsemakanye swilo swingani leswi a swi endleka xin'wana i nga swi tivi xikwembu swilo swi endla ku ri fika laha i nga fika kona do not ever question god do not ever feel like god is not fighting for you god is there with you xikwembu xi le ku ku lweleni ntsena u xi tshembekela u tlhela u tiyeka swona u va passion xikwembu xi le ku ku lweleni ka swo tala u le ku tsemakanyeni wena i karhi i nga swi tivi hikuva xikwembu xa swi kota ni xo balak a a fana na na na na e, e, e, risimu leri ra muyimbeleri loyi a nga ri yimbelela ra ku va ya buza a ku ri vaisrayele va ya buza ngiphunyuke ka njhani leswaku balak a ri confused kuma ra balamu hi ku ni ni humese mali ni ku rhumele vanhu va hi ku I, I did so many things ku ri wena u hetelela ku khensa vana va why se u va katekisa he was left confused but na wehe izitha zakho zizobuza uba uphumelele kanjani na wena bala lava va ta tshama hansi va tivutisa ku u swi kotise ku yini yima u tiya tibyela ku ri xikwembu xi le ku rhuleleni u nga tshuki u lahlela thawula u hela matimba wena yima u tshembela xikwembu hi ku xikwembu xi lava ku ku lwela permanently so eka mhaka leyi u hlanganaka na yona a swi sunguriwi hi wena na le bibeleni a va ri ko vaisrayele lava balaka ngolo va lavela balama out of the blue but he didn't know that it was over a ku nga ha ri nkarhi wa yena se a ku ri nkarhi wa xikwembu ku va xi take over na wena siku ri ta fika laha xikwembu xi nga ta xa take over mahlweni ka vana lava wena lava a va ri xoku everyday va ku kota everyday va xava hi wena everyday va ku endla yini va ku endla yini xikwembu se xi ya va komba ku ri he has the, the, the power above everything xikwembu xi ta xa va komba vana lava wena ku they can never always succeed ehenhla ka wena hi xo xi nga na final say his promises are yes and amen do not be afraid u nga chavisi hi vuthu leri nga ku pfukela matimba

mara loko ko wa matimba wo a nga ta swi kota ku hlula hinkwavo lava u lwaka na vo va mfumo wa munyama u kotisiwa hi xikwembu u kotisiwa hi muvumbi u kotisiwa hi n'wina woku u le ku ku lweleni ka tinyimpi leti i nga ti voniki n'wana mani loko ku ri ku a ri kusuhi na ku give up kusukela ka namuntlha u nga give up know that your god is fighting for you loko ri ku a ri kusuhana na ku hela matimba loko ri ku a ri kusuhana ku lahlela ripfumelo ra wena ka xikwembu swi tiva ku xikwembu xi le ku lweleni ka swilo swikulukumba leswi loko wo swi tiva i ta chava loko wo swi tiva ku humeseriwa mali muni ku va wa i tsandzeka vuton'wini i nga chava mara xikwembu xi va tshika va yi humesa va yi phareka ku hi leyi humesile xikwembu xi rahela kule tipulani ta vona xi vulavula mikateko henhla ka wena kumbe yinge ku ri khale u nga ha ri kona we vuton'wini mara xikwembu swo swi endla ku yi hanya swo bakanya hinkwaswo swo ku bakanyela yana mahlweni u pfumela hi matimba ka xikwembu u nga tshuki u karharile hikuva a wu swi tivi leswi xikwembu xi ku hlulelaka swona hi yo mhaka ka pisalama 124 rito ra xikwembu ri ku loko a wu nga yimangi na hina ingi vana lava hi mitile ha hanya xikwembu xi lo yima na hina xi lo yima na hina ku va hi kota ku va hi fikele hi nga fika kona a hi ri nwa makwerhu hi ya hi ya tiyisela hi ya hi ya tshemba xikwembu hi ntiyiso hi swi tiva ku xikwembu lexiwa xa hi rhandza ene xa hi lwela be blessed and amen and amen amen